ipapo saka ngationei inini muchindoro dai ndaitoenda kwadokota tuku ndairidza kwavairidza kune dzimwe nzvimbo dzatingagonotaura nemastazo pano asi ndaienda ikoko nana mukoma steve makoni vachiridza ndichiinda kuridza pashort break pavo ndichiona zvavanoita matauro avanoita nemafanzi avo ndichikopawo ndakuzouya inini manje ndobva ndazovandudza kuti iye paanoti izvo ini ndoda kuzodai so that unenge une guideline yako haugoni kuzoa uzotsveyama unenge uchifamba uri muright chanero yako zvakanaka so that unova muimbi anoziva zvaanoita but ukadi iwewe ndinoziva haa kwaunofamba kusingabvumirwi kufamba ndokwaunenge uchifamba nako ikoko manje ehe ndozvandingagona kutaura izvo saka i mafamba nevakuru vakawanda ivavo vamuri kutaura ivavo chokwadi chii chakaita kuti mukwanise kuzoita style yenyu mega mukati aiwa enda kuda kuita marabe music handichaita zvevamwe izvi ndozvandataura kuti iwewe kana uine zvinhu zvako une musambo wako waunoda kugadzira wochifamba nevakuru manje uchiona zvavanoita pamisambo yavo iwe uchikwanisa kuwana kugadzira foundation yako kuti inini foundation yangu yavamwe vari kuisvitsa apa vari eh, eh, foundation yavo vari kuita dp nemacentimeters akati inini yangu ndoda kuitawo nemama akati so that unogona kunge uchigona kugadzira zvinhu zvako zvakanaka ini ndandine musambo wangu asi ndakaenda ndichinoona zvavanoita ndakafamba nevakawanda ndichiona zvavanoita so that musambo wangu ndodii ndoita chakanyanya kundipa kuti ndiite musambo wangu ndechokuti ukaita musambo wanhingi mangwana ukanzi waexpire musambo iwoyo dambudziko rakuuya kwauri musambo iwoyo hausina maketi dambudziko rakuuya zvino kana une zvako zvawagadzira wega iwewe zvinoramba zviri zvitsva kune vanhu like ipapa vanhu vasikana vanotamba gitari one pane ngoma hazviko zvinhu zvakadaro ndezvangu saka ndoita zvangu kana pa pa short break pacho handiridzi zvinhu zvevamwe ndoridza zvangu kana uchida zvevamwe enda unoona zvavanoita but chirega kuramba uchizvishambadza izvozvo shambadza zvako kuti iwe uzikanwe iwe pache zvako ndo zvandingangoti hatiitei zvedu ita zvako kwete zvanhingi handi ameni um, handingati ndoda kuita samichael jackson ndoda kutokunda michael jackson pamichael jackson ndiri pano indoda topfuura mwari anobva atokupa mapapiro ekutopfuura ipapo chokwadi ndo zvanenge akuda kutaura maira nezvezvo aiwa munooneka kuti hamuna kujaira zvekungonhongaisaka vamaitaura ivavo vakajaira zvekunhonga ndevapi vavo eh, varipo vanononga vachizoita urombe nazvo eh. zvazoexpire zvanhingi Wakazvinonga ka izvi asi zvako hausi kuziva kuti zvakabikwa sei zvakafanira kuti utora sadza rawaona rakaraswa wonorigeza woriisa wozoti raraswa ranga rabikwa mazuva mangani riri pasango iwe wakuti ndororichengeta futi rakuzoshisha sadza riya chokwadi andi wazviona regai tiinzwe

tanota murume akakumbira kubasa zvikanzi kamboendawo kumba pane zvaitika kumba zvikanzi nhasi friday enda zvako tozoonana pano musi wemanje murume akasvika kumba ndobva ona mukadzi achisekerera ndobva atambidzwa kii zvikanzi kiinurai wodrop muone zvirimo chopu chopu murume akakinwa udwo achingoti doo bherengende akaona chidhara chine mhanza chakagara mukati chikoti a ah, chikwambo daidzai maprofita maprofita efeki akadaidzwa ipapo profita achiuya zvikanzi komberedzai chikwambo ichi omberai ukangombera zviri slek slek chinogona kutuza ukafa ipapo omberai

vakona kachikwambo kaya katomira nawo panze kachiomberawo zviri fast and kari oposi nawo kachiti anouya jechu anouya achauya jechu achauya aiwe pakaoma ipapo saka tingarambe chimba chikwambo hachipo chikwambo chacho chachiripo chaitauro zvakazoitika chii aiwa zimba ramari ndo rinokunda zvose amen so ndo kambo kacho ka kanonzi majaira zvekungonhonga vakazotambura nacho chikwambo chacho kunosvika kusouth africa kwakuchipa doro kuti chimwe haa chatevera kusvika vakatambudzikana nacho saka nyaya dzekunonga idzi mm. idzo dzekuromba idzi mm. hatisiyanei nadzo ngatishandei nesimba redu ndokuti mwari atiropafadzi eh, tidye